Ond y gystadleuaeth nesa i ni am fwynhau yw yr grŵp cerddoriaeth greadigol Anghenion Dysgu Ychwanegol ac un o'r ysgolion sy' 'di bod mor ffyddlon dros y blynydde yw Ysgol Hafod Lon. Dyw leni ddim gwahaniaeth, ma' nhw yma eto ym Maldwyn a ma' nhw wedi bod yn paratoi yn ddiwyd. Croeso i'r ysgol Hafod Lôn! Ychydig o gefndir yr ysgol, ma' hon yn ysgol angen yn arbennig yma ym Mhenrhyndeudraeth, 'dan ni yn gartra i 115 o blant efo bob math o anghenion amrywiol. Da ni'n cynnig lot o wahanol brofiadau i'r plant i ddanos i doniau, danos i sgiliau. Dwi licio ysgol achos dwi yn licio y chwarae rhing dyfu yn tu allan a dwi licio y music yn Mister Wyn. Be dwi'n licio am weithio hefo plant efo anghenion ychwanegol ydy Pan mae'n dod i'r perfformiad, mae'r perfformiad bob tro yn ddeg gwaith gwell na'r ymarfer. Yn wahanol i fi, de. Uff, dwi'm yn gwybod, dwi'm yn gwybod um, sy'n fath o gwestiwn i atab. weithiau strict, weithiau... Mae o'n athro arbennig iawn. Mae cerddoriaeth yn fwy pwerus na unrhyw iaith. Maen nhw'n gallu mynegi sut maen nhw'n teimlo yn defnyddio offeryn neu ddrwm. Yym felly ia dwi wrth fy modd yn cael hwyl efo'r plant yn defnyddio cerddoriaeth. Ia mae'n bwysig iawn bod yr Urdd yn rhoi cystadlaethau yma mlaen yn danos y ffordd ddylai bod nhw'n cael eu cynnwys yn bob dim, rhywbeth wneith jyst aros efo nhw am byth i gael perfformio o flaen nifer o bobl 'lly. Steddfod amdani! A mi oedd gystadleuaeth y grŵp cerddoriaeth greadigol yn cael ei gynnal yn y Pafiliwn Gwyn 1 yn cystadlu ac yn llawn heiddi'r wobr gyntaf.

Roedd Jac wrth ei fodd yn mynd i Eisteddfod i ganu, adrodd a dawnsio. Dyma ffordd i dathlu bod y Gymraeg. Graddiodd Jack o Brifysgol Pontypridd efo gradd mewn Crochenwaith. Roedd o'n nyrfys iawn yn cyrraedd ei llwyfan. Ond cafodd ei gap yn yr awyr y siower ar ddiwedd y dydd. Disgynnodd Jack mewn cariad efo Gwendolyn Jones, merch o Aberdaron. Yn y diwedd, dyma nhw'n priodi yn y capel ym Mwseli. Wneith Jack pryfed Gwendolyn Jones y wraig i ti. Na, sgynna mynad. Diolch. Joc. Diolch byth! Bu farw Jack Ulysses Thomas yn 100 oed. Roedd wedi cael bywyd gwerth chweil. Gwnewch yn fawr o'ch bywyd un cyfle 'dan ni'n cael. Ie, Ken Hughes, y beirniad wedi cael modd i fyw fyny yn y gystadleuaeth arbennig Grŵp yr Cerddoriaeth Greadigol i Ysgolion ac Unedau ag Anghenion Dysgu Ychwanegol a Llongyfarchiadau Gwresog unwaith eto i Ysgol Hafod Lon fel o'n i'n crybwyll sy 'di bod mor gefnogol ac yn ffyddlon i'r Urdd ar hyd y blynydde. A ti'n gwybod be, ges i y profiad o fynd draw i'r ysgol yn y flwyddyn ddwetha wrth i ni weithio ar brosiect Pum Mil yn Caban Heli ym Mhwllheli, oedd yn, oedd lot o'r o'r bobl ifanc oedd yn dŵad i'r caban yn bwydo mewn i Ysgol Hafod Lon a gathon ni'n tywys o gwmpas yr ysgol ym Mhenrhyn Deudraeth. Mae'r adnodda sydd gennon nhw yna yn sicrhau bod 'na 'im un disgybl yn colli allan ar unrhyw beth. Mae o wirioneddol yn ffantastig. Felly, yym, ie. O, gwych. Allai ddychmygu bod yn rhan o brosiect fel e hefyd. Ie. Hyfryd gweld nhw yn cael llwyddiant ar y llwyfan yma ym Meifod heddiw 'ma. Mae'n bleser rŵan gennai rannu canlyniad y Grŵp Cerddoriaeth Greadigol i Ysgolion neu Unedau ag Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae'r llwyfan yma yn llawn, felly gawn ni roi croeso cynnes i Ysgol Hafod Lon! A dwi'n cael y fraint rwan o gyhoeddi mae'n fuddugol yn y gystadleuaeth yma, Mae Ysgol Hafod Lon! Da iawn chi i gyd! A Guto, maen nhw'n deud mai chdi di'r person i fi gael sgwrs efo. Da iawn! Llongyfarchiadau a'r tlws yn fanna. Wel, ennill yn y genedlaethol! Ww, mae o'n ardderchog. Dwi'n... Mae o yn ardderchog. Ti di mwynhau? Be oedd y peth gorau am y profiad? O, um, canu a fod efo'r ffrindiau a'r athrawon yr ysgol. Um, da ni, dwi di joio mwya a mae pawb yma wedi. Um, dwi, da ni mor falch o'r uh, criw yma i gyd hefyd. Wel, da chi'n griw arbennig a mae'n amlwg faint o hwyl da chi'n gael efo'ch gilydd hefyd. Da, da ni cael lot o hwyl yn yr ysgol. Ac yr athrawon, so. Ia, pwy sy' 'ma efo chi heddiw? Yy, so mae gennon ni Mister Wyn, yym. Very soon. Ie, Mister Wyn! Yay! Lle ma' Mister Wyn? Ie! Gwydda di arno fo. Mister Wyn! Woo! A pwy arall? Yy, mae gennon ni helpwr Nicola yn fama. Nicola! Woo! Yym, a wedyn yy mae gennon ni Rhun yn fama. Helo Rhyn! Yay! A dyma Charlie sydd yn fanna. Charlie oedd yn gweiddi fan hyn, ie. A mae gennon ni Ella Turner. Oedden ni'n cymharu'n trainers gwyn yn y cefn, yn doedden, yn di? Dydy o ddim yn ystyried gorau, ond da ni'n edrych yn cŵl, so mae'n iawn. Mm. A wedyn mae gennon ni Maxime. Maxine! Sydd yn newydd. A mae o'n dod o Wcrain. O, croeso mawr! A wedyn mae gennym ni Bethan. A wedyn mae gennym ni Dylan. A wedyn mae gennym ni Ywi. Ywi! A last but not least, Steffan. Yay! Dwi wrth fy modd, a ti'n iawn, mae pawb yn haeddu clap am moment. Llongyfarchiadau mawr i Ysgol Hafod Lon! Dal y tlws i fyny. Woo! Yay!